Dostlar eýýäm seretseňiz alty ýarym ýyla golaý üç ýüz otuz üç bölüm diňe habarsyz galma gepleşigi bilen biz Media Tm topary size her hepde üýtgeşjek hili gowy täzelikleri wagtly wagtynda berjek bolýas we her hepdäniň birinji güni sagat ýalak sekiz nol nolda ýagny giçlik Ýigrimi nol nolda size Habarsyz galma gepleşigiň täze bölümini hödürlejek bolýas. We araňyzda bilemok telefonyny çalşanlar bolup biler ýa-da biziň aramyza täze gelenler bolup biler, şolara ýatladyp geçýän, ýörite şolary aşakdadyr pat telefony dik tutanyňyzda aşakda podpisatsa diýlen ýa abone bol diýen düwmejik bar bolar, oba Şo düwmejige basyň jaňjagaza basyň biziň täzeliklerimizi ilkinji bolup biliň näme üçin podpisasiýa ediň diýýän sebäbi siz podpisasiýa etseňiz biz sanymyz has köpelýär hawa maşgalaň samy has köpelýär biziň hem höwesimiz has artýar hawa näme kän çekeläp durmaýyn üç ýüz otuz üçünji bölüm ýubileý diýsem dogry bolýarmy ýokmy ýöne gaty ýani üç ýüz otuz üç bölümden bäri habarsyz galma sizden iň başyndan iň täze dostlarymyz Hoş geldiňiz täzeliklere başlaýas. Klip täzeliklerine başlaýas hip hop dünýäsi bilen Täze ýüz, S bitter we Nobat sen gerek kliby jemi alanymyzda gowy ýöne klipde birazajyk kem bar diýsem dogrymy ýokmy ýöne şuny aýdaýyn käbir sahnalarda gyzyň ýüzüne ýüz üçin berlen filtr gaty artykmaç berlipdir we Ýüzündäki çyrtalary, çyzgylary ýitipdir. Şojagaz şeýerlerinde üns beriň we ýene bir zada üns berdim. Biziň Odelny biziň media tm toparynyň Parly diýip bölümi bar klip işleýän. Şol oglanlar türkmen kliplaryna odelny reňk bermäne takoý mähirli ýumşak reňkleri berip başlandan soň biziň beýleki klipmeýkerlerim şo reňke ýakyn alyp başlapdyrlar. Gaty gowy.

Näme üçin Murad aga klip hiç görülmändir? Ýagny aslynda Murad Öwezow bir täzelik çykarsa gaty gowy şekilde görülýärdi. Bu klip o diýen bir görülmändir ýa indi görülermikä bilemok. Söýeýin ýaňadan ýaňadan ýaňadan Seň mähriň ýüregim ýyladan Ýanyňda dünýäm owadan Sen maňa berdi ýaradan Men. Dostlar bilemok üns berdiňizmi ýokmy prodýuser DJ Karwillo aýdyma başlapdy ýagny aýdymçy hökmünde indi bu eýýäm bir aýyň dowamynda üçünji solny proýekt hiç hili fit däl solny proýekti üçünji eýýäm klibinam hödürledi we bir aýyň içinde üç sany aýdym üç sany klip gaty gowy berekella Hä, goşup geçeýin. Imенно şu klibiň reňklerine üns berip görüň. Şu oglanlar türkmen klipleriniň içinde şu reňk bilen, şular ýalak waýp bilen, imенно şular ýaly birki klipe atmosfera bilen gaty professionalnyý şekilde sahnalary tutup, näle diýsem, daşary ýurt kliplerinden hiç kem däl şekilde gowy sahnalary berip hödürläp başlanyndan soň, biziň beýleki klipmeýkerlerimizem primer alyp, şolara meňzäp, gowy işleri edip başladylar. Ogulbibi Reýimowa halypa Saba Artykowyň aýdymyny täze döwrebap stilde täzeläp klip hödürledi we şo klipde Myrat Mollanyň sahnalary bar. Meň düşünişime görä o klipiň Iminni sužet ýagny ssenariýa sahnalary Myrat Molanyň ýa kinosyndan alnyp goşuldy ýa-da şo klip üçin ýörite şo sahnalary düşüren bolsalar gaty gowy. Gaýdyp gel, saňa garaşýan bakyşlaram, saňa ýaraşýar iki gözden akdy ýaşym söýgülim. Dostlar indi gelýäs janly ses täzeliklerimize. Janly ses täzeliklerini Han Pälwanow bilen başlaýas. Dostlar üns beren bolsaňyz Han Pälwanow imino media tm biziň gepleşigimize ýagny täze şou gepleşigimize myhman bolduda şondan soň has köp täzelik hödürläp başlady esasanam janly ses täzelikleri hödürläp başlady we belläp geçeýin Han janly sesde Prosto söz ýok berekella swa. Ýöne han zamiçanja a klip professionalny şekilde klipem hökman suratda hödürlemeli biz professionalny kliplarada garaşýandyrys we pikirimçe muşdaklaryňam garaşýa. Wah meni mejnun eýledi Gül ýamaga düşen saçlaň halaň Wah meni mejnun eýledi. Indi Täşli Tulgenowyň diňleýjileri meň pikirimçe Täşliden gaty gowy täzelik näme üçin diýeniňizde iki sagatlap konsert we iki sagatlap janly sesi bir wideoda ýükläpdir. Ýagny bir gezek açdyňyz kim öýünde işlerini edýär, kim serwisde bir zat edýär, kim moýkada maşyn ýuwýar, kim ýolda maş ýolda gidip barýar. Ýagny diýjek bolýan iki sagatlap Täşlini janly sesde diňleýjiler diňläp bilýändir.

MP3 täzeliklerine başlaýarys Jahan bagşy bilen. Jahan bagşy üns beremozdan bu gezege janly sesde klip hödürlemedi. Sebäbi klipler gutarypdyr öýdýän. Ýöne ýakynda janly sesde ýene öňki ýaly konsert wariant klipler hem gelýär diýdi. Beýleki ssenariýaly paşti 10 minut mini filmli klipi eýýäm bir hepdemi, iki hepde mundan ozal Jahan bagşyň akkauntynda paýlaşyldy, ýagny YouTube kanalynda paýlaşyldy. Geçip görüp bilýäňiz. Birden görmedikleriniz bar bolsa, görenleriniz bar bolsa-da ine Jahan bagşydan täzeje mp3. Aslynda bu mp3-ni öňem aýdypdy ýöne täze şekilde janly sesde janladyrypdyr. Biz hem hökman suraty siz bilen paýlaşaly diýdik. Daglaryň dumanydyr Ýar ýüregiňi bilmese Gözleriň guwanydyr Ýar ýüregiňi bilmese. Ýene bir täzeje aýdym Mekan Ataýewden.

Youtube täzeliklerine gelenimizde, Abdy daýynyň Youtube kanalynda Timmy Cypher-yň üçünji bölümi diýeli, ýagny üçünji epizody paýlaşylypdyr. Oba, kim rep-iň poklonnigi bolsa, hip-hop kulturaň poklonnigi bolsa, oba geçsin, diňlesin. Täze, immina täze, men, men-ä tanamok, şonuň üçin meň üçin täzeler. Diňläň, görüň, oba, belki halanyňyz bolar araňyzda. Timmy Cypher diýip bilemok, dogry aýtdymmy, ýokmy, eger ýalňyş aýdan bolsam, teswirlerde belläp geçersiňiz.

Dostlar ýene bir ýutub täzeligi Aýlara we Hajy Ýazmammedowdandyr. Aýlara shorts wideo hödürläpdir. Meň pikirimçe bul aýdymyň klibam gelmeli. Ýöne shorts wideoda Hajy Ýazmammedow ýok. Belki diňe shorts üçin oddel düşen bolsa, Hajy düşen däldir. Şeýle bolupmyam mümkin. Hiç aýrylmaly, dertleşmeli.
Täzeden gel baş.
Täzeden başlaly, öňki ýaly, söýşeli hiç zat bolmadyk ýaly. Öňki ýaly, unudaly bar zat.
Bize alda bar. Dostlar, TikTok täzeliklerine gelenimizde Laçyn Mamedowa Ajy ýaş diýen aýdymy bilen janly sesde studiýada ýerine ýetirip, diňleýjilerini begendirdi. Sebäbi şeýle diýsem, bäş-alty günüň dowamynda alty ýüz müňe ýakyn diňlenmesi bar diňe TikTokda. Bir minutlyk bir janly ses diýsem dogry bor. Laçyn Mamedowanyň fan bazasy, diňleýjileri gaty aktiwny we sebäbi şeýle aýdaýyn Laçyn Mamedowa näçe ýyl men çagakämem diňleýän aýdymçylarym bagşylarymyzyň biri şu wagtam lýuboý wagt bir zat çykarsa diňleýjiler gowy podderžka gowy goldaw berip diňleýädä Laçyn Mamedowa

Dostlar bize nostalgiýa duýgusyny döredýän şakajygymyza gelýäs. Köneleri ýatlaly şakajygyna we hakykatdanam nostalgiýa döretjek aýdymlaryň biri DJ Bega feat. Seýdi. Suw durun gitdi. Ýadyňyza düşdimi şu aýdym? Meň pikirimçe iki müňünji ýyldan kiçiler belki şu aýdymy tanaman biler ýöne ulular meň pikirimçe tanaýmaly aýdymlaryň biri.

Azat Orazowdan Ýok problem aýdymyň ady i pripewda Ýok problem na na na ýok problem şeýleräge bir zatlar bolmaly. Diňläň lezzet alyň. Ýok problem Jeýrana ýok problem Etda ponyatna wsem rady bol ýok problem Ýok problem Oýlan indi Dostlar aslynda biz köneleri ýatlaly şakajygynda üç sany köneleri ýatlamzok ýöne ýene bir köneleri ýatlaly diýenimiň sebäbi iki müňünji ýyldan kiçilerem belki tanar diýip Firuzadanam bir köneleri ýatlaly meň pikirimçe iki müňünji ýyldan kiçilerem tanar şolaý. Dostlar indi gelýä siziň gowy görýän şahajyňyza teswirleri okaly şahajyna we geçen bölümde ilkinji teswir ýazyp berekella sözüne Mynasyp bolan dostumyz Aýmyrat Hudaýberdiýew, Mejitimi diňeje öňe, Döwletjan şonda-da çempion diýýär. Elbetde Aýmyrat, Döwletjan biziň üçin indi hemişelik taryha adyny ýazan çempionlaryň biri. Teswirlerimiziň ýene biri Ataş Akgamowdan. Assalamu aleykum! Garaşýas Döwletjan bilen gepleşige diýipdir. Geçen bölümde ýadyňyzda bolsa men sorapdym. Döwletjan bilen ýene bir interwýu we ýene bir gepleşik gurnalyňmy diýip, dostumyzam ýazypdyr garaşýas diýip. Nesip bolsa Döwletjana hödürläp, iň ýakyn wagtda Döwletjan bilen bir gepleşik, bir interwýu hödürläris. Indiki teswirimiz Baky Artyklyýew Salam JT Media TM üstünlik işiňizde diýipdir. Baky sag bol minnetdar siziňem hemmäňize diňe üstünlik diňe öňe. Rahymberdi Ataýew teswirinde şeýle diýipdir, Tüweleme janyňyz sag bolsun hemme TKMa salam bolsun Rossiýadan diýipdir. Bizdenem Türkmenistandan bütin dünýä türkmenlerine diňe salam. Teswirlerimiziň soňkusy Begenç bir müň dokuz ýüz togsan ýedi Kakajanow. Salam Media TM, men siziň gepleşigiňizi köpden bäri görýän. Sizden haýyşym, daşary ýurt täzeliklerinem aýdaýyň işiňizde üstünlik diňe öňe. Begenç, daşary ýurt täzelikleri üçin biz Media TM ýaňy ýakyn başlanymyzda oddельny bir rubrika, oddельny bir gepleşik edipdikdä daşary ýurt täzelikleri üçin. Ýöne şular ýaly bir mesele bar, daşary ýurt täzeliklerini Kä, hemmesi däl, ýöne ýarysyndan köpüsini üç sekuntdan köp ulansaň, mysal üçin diýeli, näme, Riananyň täze aýdymy ýa Eminemiň ýa bilemok planyň täze aýdymy, täze klibi çykdy diýip, biz häzir türkmen aýdymlaryny on bäş sekunda ýakyn goýýas-a, edil şolar ýaly edip goýanymyzda Content ID, ýagny awtorskiý prawa naruşeniýa bolýar we käbir awtorskiý prawalarda hiç ulandyrmana Mümkinçilik goýanoklar, käbirleri goýsa-da monetizasiýa bize gelenok. Şoň üçin daşary ýurt täzeliklerini aýdamzok. Eger daşary ýurt täzeliklerini aýtmana birden karar bersegem, näilik üç sekunda çele goýsaň-a hiç hilik bir many bolanok. Üç sekunt goýmanam diňe suratyny goýup planyň plan täze aýdymy çykdy ýa planyň plan täze klibi çykdy diýsegem size gyzykly bolarmy ýokmy bilemok şony teswirlerde ýazyň. Dostlar indi bolsa teswirlerimizde siz bu hepdäň dowamynda iň gowy gören, iň halan täzeligiňiz haýsy? Elbetde täzelikleriň hemmesini halansyňyz diýip umyt edýän, ýöne içinden birini ajelini belläň, haýsyny halan bolsaňyz teswirlerde belläň. Menden sorasaňyz haýsyny haladyň diýip menä elbetde hip hop täzeliklerini hasam haladym. Hemme täzelikleri hem haladym, ýöne hasam hip hop täzeliklerini haladym we elbetde Han Pälwänowyň jan sesi men üçin konkretno han

toý alyp barýanlar. Essalowmaleýkim, uzakdan we ýakyndan gelen myhmanlar! Men hem şu pursatdan peýdalanyp, Hawa, agam bolan Pylanini, ýeňňemjan bolan Pylanini tüýs ýüregimden gutlaýan, gutlamak bilen size jan saglyk arzuw edýän. Kak septembr? Ýagşy. Normalno.